Ссӕдзӕм сӕр Къуырийӕн йӕ фыццаг бон сӕударӕй талынгмӕ уыди, афтӕмӕй магдалайаг Мария ӕрцыди зӕппадзмӕ ӕмӕ федта, бацӕуӕнӕй дур кӕй айстӕуыд, уый. Уӕд азгъордта ӕмӕ бацыд Симон Петрмӕ, стӕй Йесо кӕй уарзта, уыцы ахуыргӕнинагмӕ, ӕмӕ сын загъта: Хицау ахастой зӕппадзӕй, ӕмӕ йӕ кӕм бавӕрдтой, уый нӕ зонӕм. Петр ӕмӕ иннӕ ахуыргӕнинаг уайтӕккӕ раст сты зӕппадзмӕ. Дыууӕ дӕр згъордтой, фӕлӕ иннӕ ахуыргӕнинаг Петрӕй тагъддӕр згъордта ӕмӕ зӕппадзмӕ раздӕр бахӕццӕ. Уый ӕргуыбыр кодта ӕмӕ федта мӕрддзӕгтӕ, фӕлӕ зӕппадзмӕ нӕ бацыд. Йӕ фӕдыл ӕрбахӕццӕ Симон Петр дӕр. Бацыд зӕппадзмӕ ӕмӕ дзы федта мӕрддзӕгтӕ. Йесойы сӕрбаст кӕмӕй уыди, уыцы хӕцъил та мӕрддзӕгтимӕ нӕ разынди, фӕлӕ тыхтӕй уыди хицӕнӕй. Уӕд раздӕр чи рбахӕццӕ, уыцы ахуыргӕнинаг дӕр мидӕмӕ бахызт. Ӕмӕ йӕхи цӕстӕй куы федта, уӕд ӕй бауырныдта, уымӕн ӕмӕ уыдон сыгъдӕг фыстӕй нӕма зыдтой, Йесо мӕрдтӕй кӕй хъуамӕ райгас уа, уый. Ахуыргӕнинӕгтӕ аздӕхтысты сӕхимӕ. Мариетӕ лӕууыд зӕппадзы цур ӕмӕ куыдта. Куы куыдта, уӕд ныггуыбыр кодта зӕппадзмӕ ӕмӕ, йе сой мард раздӕр кӕм ӕвӕрд уыди, уым федта дыууӕ зӕды урсдарӕсы бадгӕ, иуы йӕ нывӕрзӕнмӕ, иннӕйы йӕ дӕлфӕдтӕм. Уыдон ӕй бафарстой. — Хорз ус, цӕуыл кӕуыс? Мария сын загъта. Мӕ хицау мын ахастой, ӕмӕ йӕ кӕм бавӕрдтой, уый нӕ зонын. Афтӕ куы загъта, уӕд фӕстӕмӕ каст ӕмӕ федта Йесойы лӕугӕ. Фӕлӕ Йесо кӕй уый нӕ базыдта. Йесо йын загъта. Хорз ус, цӕуыл кӕуыс? Кӕй агурыс?
Марийӕн хъыл уыди уый дыргъдонгӕс у, ӕмӕ йын загъта. Ме лдар, кӕд ӕй ды рахастай, уӕд ӕй кӕм бавӕрдтай, уый мын зӕгъ, ӕмӕ ӕз ахӕссон. Йесо йын загъта: Мария!
Мария йӕм раздӕхт ӕмӕ йын дзуттагау загъта: Раввуни!
Ома ахуыргӕнӕг, Йесо йын загъта: Ма мыл бандзӕв, уымӕн ӕмӕ ӕз мӕ фыдмӕ нӕма ссыдтӕн. Фӕлӕ цу ме фсымӕртӕм ӕмӕ сын зӕгъ, Цӕуын мӕ фыдмӕ ӕмӕ уӕ фыдмӕ, мӕ Хуыцаумӕ ӕмӕ уӕ Хуыцаумӕ. Магдалайаг Мария ацыд ӕмӕ ахуыргӕнинӕгтӕн радзырдта, хицауы кӕй федта ӕмӕ йын уый цы загъта, уыдӕтты тыххӕй. Уыцы бон изӕрӕй, къуырийы фыццаг бон, ахуыргӕнинӕгтӕ уыдысты иумӕ. Иудейтӕй кӕй тарстыстой, тыххӕй сӕхгӕдтой дуӕрттӕ. Уыцы рӕстӕг уатмӕ бацыд Йесо, ӕрлӕуд сӕ разы ӕмӕ загъта: «Фӕрнджын ут!» Уый зӕгъыны фӕстӕ сӕм равдыста йӕ къухтӕ, йӕ къӕхтӕ ӕмӕ йӕ фарс. Ахуыргӕнинӕгтӕ хицауы куы федтой, уӕд сцин кодтой. Йесо та сын дыккаг хатт загъта: «Фӕрнджын ут! Мӕнмӕ фыд куыд рарвыста, афтӕ уӕз дӕр ӕрвитын!» Уыцы ныхӕсты фӕстӕ сыл бафу кодта ӕмӕ сын загъта: «Схайджын ут сыгъдӕг удӕй! Кӕмӕн ныппарат йӕ тӕригъӕдтӕ, уымӕн барст уыдзысты. Кӕмӕн сӕ нӕ ныппарат, уымӕн барст нӕ уыдзысты». Йесо куы рцыд, уӕд дыууадӕсӕй иу, Фома, фӕсномыгӕй фаззон, семӕ нӕ уыд. Иннӕ ахуыргӕнинӕгтӕ йын загътой: «Мах федтам Хицауы!» Фӕлӕ сын уый загъта: Йӕ къухтыл зӕгӕлтӕй хъӕдгӕмттӕ куы нӕ фенон, ме нгуылдз уыцы хъӕдгӕмтты куы нӕ бавӕрон, мӕ къух та йӕ фарсы хъӕдгомы уӕдмӕ нӕ бауырндзӕн.
Аст боны фӕстӕ та ахуыргӕнинӕгтӕ уыдысты хӕдзары. Фӕмӕ дӕр уыд семӕ. Дуӕрттӕ уыдысты хгӕд, афтӕмӕй бацыд Йесо, ӕрлӕууыд се хсӕн ӕмӕ загъта: «Фӕрнджын ут!»
Стӕй загъта Фомайӕн.
Ӕри-ма де нгуылдзардӕм ӕмӕ фен мӕ къухтӕ. Ӕри дӕ къух ӕмӕ йӕ бавӕр мӕ фарсы хъӕдгомы. Ӕмӕ нӕ уырнӕг ма у, фӕлӕ уырнӕг. Фома йын дзуапп радта. Мӕ хицау, ӕмӕ мӕ Хуыцау. Йесо йын загъта: Ды баууӕндыдтӕ, уымӕн ӕмӕ мӕ федтай. Тӕхудиаг сты, мӕн чи нӕ федта, афтӕмӕй чи баууӕндыд, уыдон. Ацы чиныджы загъд кӕй тыххӕй нӕй? Бирӕ ахӕм диссӕгтӕ ма равдыста Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн. Ацы диссӕгты тыххӕй та уымӕ гӕсгӕ ныффыстӕуыд, цӕмӕй баууӕндӕт Йесо Чырысти кӕй у Хуыцауы Фырт, ууыл. Ӕмӕ йыл куы ууӕндат, уӕд йӕ фӕрцы хайджын уыдзыстут мыггагмӕ цардӕй.